eyo eyo eyo muri bwanji nose mbumba yezimbabwe tsani tsani makadiko wagwan salamu aleikum nemutsa nemutsa tafadzwa leben kana kuti dj shugeta aka baba benoir ndo zita rangu and it feels so good to be back on your screens wherever youare watching from whether uri kundiona uri kumhiri kwemakungwa whether tiri tese munomu mababa muna kana kuti uri kundiona patv yako kana pafoni pako its okay guys munoita muchindireminder ka kuti ame tv presenter because ndandakanganwa ka zvepatv izvi ndandazvikanganwa zvemacameras yes but anyway it feels so good to be back so tell a friend to tell a friend kuti each and every week shugeta akubatika pascreen pako yes don't forget to tag your friend mucomment section um don't forget to share this video don't forget kudedza hama dzako because panapa ndo pandakubatika and tinenge tichiuya nemafresh yes brand new brand new television show tiri kutaura kuti pane nyaya dziri kutaurika paground idzodzo ndo dzatine tichitaura hazvina basa kuti dzinopisa sei zvinotyisa sei kana kuti yes tinenge tichingotaura zvese so welcome to zviri paground nadj shuketsa chokuratanga nechiri paground zuva ranhasi ende ichinyanyobata isusu ana shuketa because tinoda masingle mothers ehe i love you so much masingle mothers angu anyway nyaya iripo nhasi ndekudai so pane inonzi kuzvuva sanzu nemashizha aro allright Ndazvuva sanzu inini nemashizha aro. Eh is it a must kuti pandicha maintainer sanzu rangu ndokubva nda maintainer futi nemashizha aro. For example this is me Shugeta ndasangana namai Benoir. Mai Benoir vane vana vavo vatatu right? Ende mai Benoir nevana vavo vatatu vane kaku maintainer kavanga vachiita nemumwe wavanga vanaye. before ndasangana nawo saka inini is it a must kuti ndofanira kubva ndatongoita carry on nemaintenance iyoyo orit pavana vavo vese vari three vanoenda kuchikoro chinodhura because baba vanga varipo vaiafoda kuenda chikoro chinodhura ini ndagara nditori nevanguo vanoenda futi chikoro chinodhura saka ndoramba here ndichingovaendesa kuchikoro chinodhura o oh, harisi basa rangu inini changu chete kungomhanya nechi nesanzo so tinobva tangoenda paground tobva tabvunza vanhu and yeah because this is your show Guys imimi ndimunotaura zvamunoda nezvamunofunga rega tibva tapinda mumastreets tinzwe kuti mumastreets vari kuti kudii nechiri paground nhasi our reporter Mr muda pakati varipo let's go haa ndizoikwanisa yekuzobhadhara mafees evanhu haa Eh. ndizoikwanisa ini tondremera Kuenda. vana vanongoonei kutamba inongosapotiwo nezvinhu saka Asi- wese wa- wanenge wama 4 5 wa 7 ama- mamukwanise here like kubhadhara Ah, school fees trailer inenge yandiremera umwe wangu ine ndagara ndine three waiziya handitombokwanisi haa hakuna mari baba kunze kuti tatongonorobha maiziya ndokuti zotongobuda haa vakadzi dai vatomboitawo vana vasingaende kunana peter house mm. vamboendesa kumageto bcause haa izvozvi mahwani baba shiri dzakabvuta rekei i think kana tichidanana eh, tinokwanisa kungoendesa vana bcause vanti anga agara achiendesa vake ndichiendesa vangu so and one dambudziko tinongamba chingovaendesa papira house tomboti makudanana mese madaro anti saka vanova nenguva 7 anti then men ava vati ah isu hatichakwanisi kuafoda mari ngativachinje tivaendese kana kugeto like kugovernment school or something like that what do you think about it vese vangu nevake eh. well tino i don't know because vana vangu ndo vanouya first then murume wozotevera so kana asingazvikwanisi ah haa kana ndinayo mari ndokwanisa kubhadhara tomboti izvozvi izvi status yenyu akamira sei ora izvezvi haa ndinunyeba handikwanisi mukwanisi haa ndinunyeba handikwanisi kuora at least imi mukuendesa vana wenyu papeter house vavo mukadzobva kuti since muri kukwanisa ngatibvise vana wese vaende kana unodzidza kana kuhitcliff muti chii nazvo at least kana chikoro chacho chiri nani chiine dzidzo iri nani hatogona wabvisa unogona wabvisa ha inini ndechitoti um, vana vanofanira kuenda kuna baba wavo ndobasa remadna aiwa but munenge mogara zve nemukadzi uyu ka newana wacho ka maane responsibility ka ndima kuisa uh, chikafu patebhu yewana iwawo yeah, that's true but eh, eh, vana vanofanira kungoenda kuna baba indakarora mukadzi vangu inini pakavaona vari

we want to make things work but really it doesn't mean that my children they've got their own fathers and so no, no. it mustn't be okay. like that ee eh, ka bato vana vake kwe unozobhadhara here kana kuti aiwa haina handibhadhare cause va vana vake ah. iwe se usikabhadhare cause va vana vake au ataura kuti anondida handi eh. saka responsibility inouya neni

ndinokudai chaizvo povo yes people of various opinions ndofunga mangozvinzwira zviri paground zvakati siyanei siyanei vanhu vane maonero akati siyanei siyanei mafungiro akati siyanei siyanei vamwe vakati haini kana ndazova sanzo racho ka nemashizha ndinobva ndangoti nawo nawo ndinomaintaina vamwe vakati aiwa munhu anoenda kuna baba wake kana zvatonetsa tinotongoenda kuna tinashe mugabe tobatirana mapepa nemadna nemishini its okay ndo zviri paground sekutaura kwamaita this is your show tinongonzwa pfungwa dzenyu zvamunoda imimi chishow chevanhu whats on the ground anyway kuti zvibva zvanakidza guys tinobva taenda padare yes tinana mazvikokota vatinotemba vekuti tikambovapira nyaya dzeizvi dzakaita seidzi idzi tinoziva ndo maexperts rege tibva tangoenda padare pedu tinosangana namukoma chisale nauncle saint yeah, iri tsika yabata hainetsi mm-hmm. eh, vana ava vagara vachienda kuchikoro hanti mm-hmm. chinodhura hakusi kuti secret kana kuti chii mm. wakatodanana nemunhu ukamuda uchinyatsoziva tari kuenda kuchikoro ari kuendesa vana chikoro chinodhura mhm. eh, ndiwo une vako vekuchitungwiza chichi eh. saka apa pa inyaya yekumaintaina mastandards kana waona chinhu chiri padenga chisiwo chiri padenga hazvizoita kuti vana vari kudzidza kupeter house kavanti vari kudzidza kuchikoro chimwe chemhando yepamusoro mm. wotora vana vari pavari mudenga umovadzikisa kuti vanodzidza kuchiedza primary school izvozvo hazvinyatsobuda zvakanaka zvinongoda kuti kana wada ari pamusoro make sure kuti you can maintain munhu ari pachi ari pamusoro ipapa kwete kuti iwo kana uri murume wozotanga uchengeterwa vana vako futi vekuchiedza kuti vaende kupeter house hazvinyatsobuda zvakanaka saka ini mafungiro angu ndeyekuti tanhau dzaunosvikira ya so inini manjeka ndoda kuti ndione maonero akasiyana chishoma na na chisara mm-hmm. right eh varume ka handirambe kuti kuchengeta mwana izi hai inini ndotochengeta mwana veva ndotobhadhira mafees mm-hmm. vevamwe varume right but pana pasinario rinoika hatisi kuziva kuti baba vevana avo vakafa kana dziri nherera zvakanaka ini ndokwanisa kuzidii ah, kana baba vacho varipo zvavo ah, kana varipo gentleman but a single mother sometimes unoza kuva single mother ndinzi mm. ndiwe baba ndiwe amai zvoreva kuti amai ndo vanga vachingomhanya chi eh, nechibasa ichianti umazouyawo ai tombomuzama baba wacho maybe anenge akamuzama kuti abhadhare neengo isiriyo mm. isusu men to men tokwanisa kutaurirana vanosatanda neobhadhara peter house mwana womwe murume eh. wazoti adokta ah, kana kutiakuonai ka situation iri panapa mm. anti imimi ndimada yanitamba game tangira pa 20 mm. kunyatsoziva kuti game rakatoteza rakatotanga kudhara mm. saka iwo waona vana vachiendeswa kupeter house mm. Ah, saka iwo uda kuti e, e, munhu waroora uyu aramba achikontinye here kubhadhara school fees for vana vake here kana kuti iwewe ndiwo wakufanira kuchiita chiwatobabawabvuma ka iwo kuti ndida kutangira patuzeega eh. ndikupindura iye it depends kuti tawanana achiti okay fine mai vachona vari kuitei kana vane kabasawo kekuti tikahwerengedza handiti mhm. because kana taafamily mhm. taachinhwani mhm. kureva kuti mari yangu inini neyake takuuya naye takuisa mugaba wake handiti eh, kana chibhadhara mafees tongobhadhara edu chi mafees but pandiri kuramba ndipe kuti let's say mai vachona havana chavari kudiniwo patime yachona ah, kutora gentleman satanda taki chete taki chete unoziva kuti ndondondoo bambo kuisa iwo tai chete yemwana we kuchikoro kuya but isusu foundation ine chinyuka pa scenario iri apa ka ah, but imimi but imimi all right bere bere all and gentlemen all right all right but imimi mm. mune mune venyu uka tu eh. vari kuenda kuota shit zvore vari kuenda kuprince nigirikini kwacho ikuku vari kuenda kuchikoro chepamusoro mm. chacho eh. muchibhadhara zvore kuti mari ikoko kwakuendeswa nemunhu anobata mari kuonendiswa munhu anowana mari zveshuwa zviona kuti muri munhu anoita mari you understand kwete anobata mari baba sewe yes kwete sewe mukaenda kuna va weeknel anditi vana vanokaidza pachikoro zvepamusoro soro anti zviona kuti nyangwe mukapa kana vamwe vana 10 iguaranteed kuti vanongoenda se vanongonoiswa same school eh. because munhu atongori nemari yacho mm. saka it's not like muri ku it's not like muri ku muri kunyanyoshingirira because magara mutori nemari yacho kana ndinayo mari yachonaka ndongovaesawo pa paprogramu yecharity dzatinochiita nguva pati yecharity but kana kurunzi currently sezvazviri mm. haa ah, gentlemanka eh, unobva rukabva achi uchibhadhira mafees orit ko vakango vanongobva ka kuzvikoro zvacho nezvo mm. vouya vozodzidza uchi kukwainevana venyu vanenge vakuaiwa ah, vangu ini ndichiri kuafoda ah. ini vangu ndiri kuafoda but ava vana ndiri kuda kubatsira chi umwe murume hanti uri kuona kuti iwewo eh. eh, waona mumwe wako aine vana vagara vachienda kupi ikoko eh. saka iwewo semurume se you should man up ka ongobatanidza ka zvese mai vacho kana vachishanda eh. ndo sezvandataura eh. mari tinoichisa mugaba hwani handiti tobhadhara mafees its okay but, but kana mai vacho na vasiri kushanda and allright maybe nyaya iyi taiita seunge taibvira kura mm -hmm. inini ndoda itora neengo iyi ini ndadanana nemunhu mm-hmm. aniti mm-hmm. vangu vari kuenda kupita house mm-hmm. iye vake ari vari kukwaedza ndoda kungoitora neengo iyoyo andoda kungoitwista muchana neengo iyoyo iwewo chisala mm. wadanana nemunhu anditi eh. uri single pay dead anditi eh. une wako mwana uko ari kudzidza ikoko uyowo wadana naye ari kuchii ukoko kuchii three handiti handiti kuchii fo handiti zvikoro izvozvo zvine manhamba handiti usanyara kuti uchitungwiza senyeza one seke one handiti chisalewo ungazomutora here mwana uya uyu wakumuendesa kune wako kana kuti eh, pachitanga nhingirini ndambonzwa kuti munomboita zvechifundisi fundisi munombonhingirina munobhilivha futi zvemubhaibhiri eh. eh, takanzi tiri maprovider isusu varume saka ndikangotanga eh, infact ndikadanana nesingle mother nevana vake vachitongouya vaa vangu ndakutoita se ndakutoita cater for, for every, eh, every child ari muchi ari mumba saka zvekuzoselecta kuti e, uyu ari kuchiedza uyu anga aramba achienda kuchiedza mm. inini vangu vana vari kupita house haa ndifunga kuti zvobuda zvakanaka moderator ambotaura akati kune mbinga dzakaita saana sewikna imi mhenyu mune muri mbinga idzi yeah. iri kumbotarisa homwe yangu yekuti nini semucivil servant alright kana homwe yako kana homwe yako isina kutendere ka eh. tsvaga kava vekuchiedza ikoko vanoenderana newe pane kuti unonotsvaga munhu eh, bhebhi rekuglenlone ragara ritori uriona love ka iri starbon mm. eh, love iri starbon haiudzirwe wekuda nepekuda ah, but ona and aizive aizive rokeshe

Chiringazuva chedu chatsvuka chikakwata, vadiwa vatereri tasvika kwamvura yacheka makumbo. Thank you so much ladies and gentlemen for watching this show zviri paground with yours truly Baba Benoit. Yes sir, tasvika kwamvura yacheka makumbo. But anyway, let's keep the conversation rolling. Ngatirambe tichingotaura nezvazvo because ndo zviri kutaurika mastreets, ndo zviri kutaurika paground. Ndoda kunzwa pfungwa dzako. So mucomment section umo, commenta uchindiudza zvaunofunga and don't forget to like subscribe and share this link take your friends muvaudze kuti each and every week ndaakubatika panapa and shout out to our proud sponsors tinokutendai chaizvo our partners terrain barbershop uchida ukakat kakanaka sekangu kanaka chingoenda kubarbershop kwavo vanobva vakunayisa number dzavo ndo dziri kubuda pasi apo guys and mahome visits vanorova zvekare till next time mwa i love you so much shout out to benoir daddy loves you